Merhaba guhdarwanên hêja, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr. Di vê beşê de nivîskarekî hêja Lokman Aye be mêvanê me ye. Lokman gelekî bi xêr hatî, gelekî spasiya te dikin ku te vê daweta me qebûl kir û ez bawer im tu yê civata me şên bikî. Carekî din bi xêr hatî û spasdarê te ne. Nav xêrê de bin. Mala we va ji bo mazûvanî û vehewandina we gelek spas ji we. Avater. Xêratê Lokman. Nafên bêrê spas. Mamoste hebe, mamoste Serdar tu bi pirsa xwe dest pê bike bixwazî? Belê, vê hefte mijara me tekiliya şêr û edebiyatê ye. Ez dixwazim bi vê pirsê gelemperî ev dest pê bikim. Yanî Wekî nivîskar hûn şerî çawa penase dikin û bi dîtina te şer bi çi avayê li ser edebiyatê tesîrdar e? Tu dikarî ji min re nêrînên xwe bi min re parve bikî? Wiha rave bikim, belê. Niha mirov gava dîroka cîhanê nêr, dîroka nivîskî dinêre û herwiha mîtolojiya nêr mirov lê dinêre ku dîrok dîroka şer e di esasê xwe de. Yanî mirovahî, dîroka mirovahî ye li ser şer ava bûye û li ser şer şekil girtiye. Tevî wê jî tu bivê nebêje bandora şer li hemû qadên mirovahiyê, cîhanê bandor lê kiriye. Di vê herikandina Demê ya di nava şaristaniyê de ez kar bêjim yekser bandora şer li ser her tiştî heye. Ev ji avabûna netewabûyê, ji avabûna dewleta, ji pêşketinên kulturî, pêşketinên teknolojîk, çend carna bûyî sebeb şer Ev pêşketinên teknolojîk ya jî kulturî bûyî wek dînamo jê re û carna jî bûyî sebeb ku ev pêşketin qut bive û neherike. Lewra weke her qadê jiyanê tesîra şer ji roja ewil û heta îro heye û bivê nebe jî weke ji ber edebiyat jî rengê xwe dirûvê xwe ji jiyanê digire, divê nebe jî yek Etmenên sereke ê edebiyatê şer, yanî mirov şer ji nav edebiyatê derxe, tu kar bê ji hundirê edebiyatê ji awayekî jî vala dibe. Ji ber edebiyata klasîk bigire û heta roja me, ji mîtolojiya bigire û heta metnên postmodern temama di bingeha wan şer heye. Ji Gilgameş bigire heta Îlyada ya Homeros vî awayî. Spas dikim. Helbet pekî li gor dîtina te mesela gava tu serdema klasîk û serdema modern dide berhev û cografyeyên cihê cihê dide berhev tu dikarî şer tesnîf bikî yan jî ji aliyê pêkanîna şeran de û tesîrê wan de çi guherînek çêbûye çimkî niha Amûrên ku şer pê re hatine dayîn jî gelek guherî ye. Tu va derbarê vê mijarê de nerînên te çi ne? Yanî ji ber celebên şer diguherin û bibe nebe jî nêzîkatiya wê ya mirov a şer jî û helwesta mirova şer jî diguherin, tesîra şer jî diguherin. Çawa bêjim yanî berê şerê li qada çêdibû bi çekan, bi şûran paşê derbasî dîsa bi balefira û bi tiringa çêbû. Îro em nênêrin ku do celebekî şer pêk hat bi sîber. Mesela Îsraîl hemberî Hizbûllahê şerekî wiha pêk anî, mirov nikare Tehayul bike ku tiştî wiha wê rojeke pêk were. Bi guherînan celebê şer re divê nebêjî bi her deverê de nêzîkayê wê û tesîra wê ji ya li civakê diguhere. Helbet li ser edebiyatê bêtir di rojava de li edebiyata rojava de şer weke bingeh ava bûye. Şerê cîhanê yê yekem û yê duyem ji ber ku navenda wan Ewropa bûye û Edebiyata modern jî bêtir ji ber rojaval Ewropayê pêv daye, bêtir li wir ve bûye. Lê belê tu li betnên klasîk dinêre weke şahnameyê mînak. Bingeha wê tev ser şer ava bûye. Şerê Rustem û Îsfendiyar pir di bin serê ava bûye. Li her alî mirov gava bala xwe dê, çi li rojhilat û çi rojava edebiyat gava ava dibe li ser bingeha şera ava dibe û ne tenê tevî weke vegotineke şer, piştî şer û îja tesîra wê ya li civakê û guherînê wê bi her wiha ye. Spas. Ferzan, ger pirsa te be kerem ke. Bi rastî ew kîtaba ew kê pir balkêş tê ji min re. Havasa Waşirîvê Edebiyat ya Sebald. Sebald di kîtaba xwe de behsa bombebarana li bajarên Almanyayê dike. Behsa hilweşîn û têkçûna bajar û mirovan dike. Dûre di pêvajoya ji nûve avakirina Almanyayê de dibêje bersiva nivîskaran li hemberî vê hilweşînê bêdengbûyîn bûye. Yanî ne bêdengbûyîna ku tiştekî nenivîsîn, bêdengbûyîna ku behsa vê hilweşînê nekin, teswîr nekin, qet bilêv nekin. Heman tiştê Kenzaburo O jî ji bo Hîroşîmayê dibêje. Dibêje piştî bîst salan li ser karesata Hîroşîmayê jî mirov qet nedixwest behsê bikin, behsa Hîroşîmayê bikin. Lê li ba Kurdan qet zordayîna qey weko zordayîna axaftinê hebe, nivîskar dixwazin her tiştê hatiye serê wan bo mînak em bêjin girtîgeha Diyarbekirê, Sirgunî behsa van tişta bikin. Gelo bersiveke xwesar a nivîskarên Kurdan li hemberî vî şerê domdar Heye yanî hebe bi çi rengî ye ez vêya meraq dikim bi rastî. Ez wiha bêjim di şer de nivîsandinê de piştî şer nivîsandina ew qewimînên şer ya ji ser wê afirandinek du merhale wê serekesk a bên yek etîk yek estetîk e. Mixabin ji aliyê etîkê ve jî û aliyê estetîkê ve jî em nivîskarên kurd afirandin dibin vî şerê me yê Dema modern be mixabin em ser neketin. Ji vî alî ve hemberî civaka ve û hemberî vî zimanî em hinekî tohmetbar in. Ez giştî dibêjim gelek perîviya dinivîsîn. Em vî awî ve hem ji aliyê etîkê ve hem ji aliyê estetîkê ve bi kar eyn nabe bi ser neketin. Ya me etîk kir qurbana estetîkê ya jî me serê xwe bi estetîk êşand me etî me êşand û etîk me winda kir. Îja em vegerin ser wê mesela mînaka şerê Mesela ji girtîgeha Diyarbekirê û heta nava te mînaka Surguniyê mesela qasî li ser girtîgeha Diyarbekirê ji ber ku girtîgeha Diyarbekirê bûyerê bêtir li ser qadroyên hîn bêtir elît, xwende yan em kar bê ser entelijênsiya kurda pêk hat û Kesên hate girtin û tesîr ji ber Donzdeh Îlonê tesîreke neyênî dîtin bêtir kadroyên xwende û bêtir pêşengî li civakê dikirin ew yanî weke şerê piştî nodî li temama civatê ji gundar bigiro heta bajara heta navçeya tesîrekê wê ewqas hişk û her çînên civakê tesîr lê bike Çênebû Don Zeyran. Don Zeyran bêtir li ser rêxistina û partiya Qadirê Wanê sereke û pêşeng weke bi ser milîtaneş bû. Ew jî bêtir kesên xwende û bêtir bi îdeolojiyeke çepgir perwerdebûyî bû. Îja ji ber wê mesela girtîgeh a Diyarbekirê pir hat bikaranîn. Erê her çiqas ew pir bûn ez kar bêjim gorî travmaya ava kir hindik be jî di esasê xwe de mirov kar bivê ci yanî kêm zêde li ser wê tişa dişê. Lê gava hat nivîsandin ew tişê te got geloş aliyê estetîkê ve Hewcedeyê hat pê pê anîn yanî ew estetîk peyvana xwe estetîkê tê de bi cî anî cî nanî ew ciyekê pirseyê ya duda mesela tevgere peyekê şerê wê heştê û çarê dest pê kiriye û heta roja me jî kêm zêde çi carna dozaja wê zêde carna kêm bi tempoyeke kêm û zêde dewam kir li temama her Temama çînên civakê tesîr lê kir. Lê tu lê nêri ew şerra bi qasî qewmînên donzdeh îlonê di edebiyata me de ji xwe re cî negirtî. Sebeb wek gava din jî min got, yanî kesên donzdeh îlonê muxatab bûn, madur bûn bêtir, kesên ji aliyê îdeolojiyê perwerdekirî, hem bêtir rêxistinkirî, kêm zêde kadroyên xwende û pêşeng bûn, lewra ji aliyê siyasî ve têk çûn, Berê anda edebiyatê bû weke xwestin vê têkçûna xwe yê edebî bi awakî bi serkeftineke têkçûna xwe yê bi awayê siyasî bi serkeftineke edebî bide birîn. Ew bi ser ketin ser neketin ew cihê nîqaşeke din e bi awî bir. Lê şerên heştê û çar re dest pê kir ji bo Bakur ez dibêjim. Ev mînakê wê li peçê din ê welêt jî yê Kurdistanê jî heye lê ji bo Bakur ez dibêjim şerê heştê û çar re dest pê kir û heta roja îro. Mixabin di qada edebî de eleqeya hewceh yî pêv heye ji xwe re nedît. Yanî me zêde ew qewimîn, ew serobinbûna civaka me ji me re çi tîne. Çi dibe em nebû xwedî qudreta wê ya ku em karibin derbasî nivîsê bikin, derbasî metnên nivîskî bikin, tekstê bikin. Saet xweş yanî ji ber ku te behsa yanî telafîkirina têkçûna di siyasetê de û te wan di şexsên nivîskaran de da berhev. Ez dixwazim dîsa bi destûra mamoste Serdar jî pirsa xwe ya duyemîn Elbet, domîne kerem, kerem. bêre alaqedar e. Te dî e, lokman şer rîtma jiyanê digorîne. Yanî di dema şer de mirov rîtma jiyana xwe ne bi destê xwe diyar dike. Şerê li Kurdistanê jî kiriye ku gelek nivîskarên Kurd surgûn bibin. Da ku karibin yanî hinek ji wan tedî ji ber têkçûnên siyasî, ji ber sedemên dîtir, hin tiştên şexsî ne tê de. Tedî li dervê ewkê jî mirov dikare rîtma jiyana xwe bi destê xwe diyar bike. Dîsa ez ê vegerim Metna Sebald Sebald di hava savaşî ve edebiyat de ji bo wan kesên ku tevlî nazî ya nebûne yanî kêm zêde jî parikî muhalîf bûne lê belê terkê welat jî nekirine yanî mirov sinifeke wisa li hemberî şîdeta nazî ya nikare texeyul bike lê Sebald behsa sinifeke wisa dike dibêje Sebald van kesan wekî penaberên navxweyî bi nav dike. Tu wêjeya wan kesên surgunî û yên li welêt mayî bidî ber hev. Erê te behsa wê psîkolojiyê, têkçûn û telafîkirina di edebiyatê de wekî derûnî te behs kir, ew jî bersivek vê pirsê ye bi rastî. Tu wêjeya wan kesên surgunî û yên li welêt mayî bidî ber hev di pêwenda şer de gelo ferqek di navbera wan de bi te nas tê heye hebe bi çi rengî ye? Wiha bêjim bi pirseta ew re têkildar gava travmeyek bi mirovekî ve civatekê de pêk tê travmeyek tê tê du rêyên ji bo travmeyê tu bi ser xwe re derbas kir du rê pêşniyaz dikim yek divê ya divê tu travmeyê raste rastnaz bikî û bimeşî ser wê wê qebûl bike wê bina bike pê re şer bike û ya jî weke tuneyî piştguh bike, bincilik bike û wiha tevbigere. Îja mesela bi vêya re têkil der, ez wek dibêjim ji ber şer jî di civaka li Trabzon ve dike, ew tevgotên tune nivîsandin ya jî weke neqewimî bikar anîn, yek bi min tercîheke bi vî rengî ji bo nojdarkirina travmaya civakê em qal nekin çêtir e. Belkî vî rengî tercîh bû. Îcar megerin ser surgunî. Yanî weke pênase surgunû surgunî îro dirûv guhertî. Yanî têgeha surgunîyê ya sed sal berê ya surgunîya Sîbîryayê û îro çûna Ewropayê gelek car surgunî ji bo nivîsaniyek bûyî derfet jî. Şerdên çêtir, bêtir derfetên baştir û pêşketinê teknolojîk jî em nikar bivêjin ew têgeha surgunîyê ya di Weke qirîçe di mejiyê me de sekiniye, îro ro em kari gelo bibêjin bi cî digir. Yanî surguniya erebê şemo û ez îro rabim penaber weke tercîh herim Ewropayê bi cî bibim gelo ew ê têkeve eynî qistasê pîvanî. Mirov her kî li wê derê de kari vêya şev cuda bike. Bi pêşketinên teknîk û teknolojîk û mobilîzasyona Dinyayê sirbûnî hinekî divê mana bê bê guhertin û hinekî sistbûyî. Îro sirbûniyê hin birîn bi min bêtir di bin xeterê de yê gorên ê çûyîn derve weke tê giha berê kesên çûyî derve. Yanî kesên ji axa xwe qetiya çû em weke sûrgû dimînin. Lê belê Kurdekî îro ji Diyarbekirê rabû û her Stenbûlê jî cî bibe jî bi gor min sûrgûn e ji ber ku ne qada kultura xwe de jê vedixit û dihere. Em sûrgûnê tevê wek sînorên welatên serdest bi nav bikin em ê lê derdixebitin. Îro ez weke Kurdekî mecbûr bimînim herim li Îzmîrê bijîn ya ke wek ya yek ji wek mîna we li Stenbolê bijîn bi gor min ew ji karteke têgera sirgûniyê yanî di pêşketinên enformatîk û ragihandinê kurdekî ji derka xwe qetiya pê ve li gor min ha li Stenbol bajarekî Tirkiyeyê jiya û ha jî ji ber neçarî çû îltîcayê Swêdê, Swîsreyê, Almanyayê, Amerîkayê kir. Dikevin bin hema mibarî de. Îja surgunî çawa ye? Li gor min berê surgunî derfetek bû ji bo nivîsandinê. Lê roja îro şerdê jiyanê mixabin surgunî ji bo nivîsandinê bûyî xetereyeke gelkî mezin. Ez gelek nivîskariyên me hene yek bi ser me re lê binerin metnê wanî li Li welêt li ser axa xwe afirandî û paşê çû îşe ji ber adepteyî civaka wê derbûyî metnên afirandî gelekîş aliyê astê ve û aliyê kûrahiyê ve ji hev cuda ne. Metnên li vir hatine nivîsandin bêtir organîk in û bêtir serpiyan in. Mêtên Ewropayê ya jî li derveyî welêt hatin nivîsandin. Jiya têkiliya wê jiyanê re ne zêde zexm e. Yanî ev gelek nivîskar zikar îro yek jî bi nav yek bi yek nav bikin. Weke mîlat berhemê wan tu binêri yê li welatê xwe, li bajarê xwe, li navçeya xwe, li gundê xwe nivîsandine çawa ne û piştî jî qediya ye çûnin ketin nav civakek din, nav kulturek din nivîsandine çawa ne. Gelekî ji aliyê astê ve digare. Lê serdemê berê din sirgûnî bûye dînamoyeke afirandinê. Ev jî bi vî rengî xuya dike. Saet kaç? Ferzan eger pirsê tê din tine be dikarim. Fermo mamoste. Lokman te gava berseva pirsa ewil dida te behsa qudreta me qudreta kurda ku şerê ku yan ji şerên ku tê de ne yan ji hatiye wan de li ser tesirê wan li ser wan de tesir kirine ew qudrete me tune bû ku em wan binivîsin tego ez dixwazim piçekî vê meseleyê zelaltir bikim belki hûrgilî ser vî de birsekinim mesela sedemên ev nebûna qudretê çi ne mesela gava ez guhtariyê te dikim û aslında gelek Yani de edebiyata Kurdî gelek ji ber gelek sedeman ewka pêş neketine destûr nedane qedexe bû îro jî gerek astengî li ber vê edebiyatê hene ama ji şerên serhildanên sed sala nozdemîn serhildanên sed sala serê sed sala bîstan başûr rojava civaka kurd her tim di nav şer de bû. Yani wextê me aştê aslında pir pir kêm bû. Digel vê yekê jî çima nivîskarên me şer bi avakî qudretmend nikaribû binivîsin yanî tenê binivîsin jî li ser derdora çend lehenga pek dihat yan jî serok eşîra, serokên serhildanên li ser bûyerên tecrûbeyên hin lehengan ema bavakî em dibînin li edebiyata Ewropî de Rûsî de yan ji Amerîka Latînî çima ew qudret cemme tune bû ku em şer binivîsin me yan jî em ya ji belkî fikra te cuda ye kerem ke yanê bi vî awayî mirov lê binêre em weke Milet li xwe binêrin, em vegerin li dîroka xwe, sosyolojiya xwe binêrin, em miletekî nivîskî wê ditir miletekî tevkî ne. Yanî ji nivîsan re bêtir foklora me pêşketî ye. Edebiyata me devkî gelekî xurtir ez kar bêjim edebiyata me devkî ya kurda qayîkê karibe gelek miletên Îro dinya divê ez ez im pê re bikşîne û pişta wan jî dîne erdê. Di vî awayî de tu gûman tuneyî. Sebeb çi yê? Ji ber têkiliya me û nivîsê ye. Têkiliya me û nivîsandinê ye. Yanî nivîs û xwendin li civaka me çiqas berbelav bûye. Ev hinekî bi mesele bi sazî û dezgehên modern ê rojavayî weke dibistan, unîversîte, enstîtû, Bi nebûna vana me girê dayî. Yanî civak bi vana bi şekil digire. Vana piştî sedsala dawiya sedsala nozda bi hin kesên bi riya meselê mektebên eşîretan çûne bi bi mektebên hîn bê teteyî wan bikar bivêjin sîstematîk bi diristanî sîstematîk re rûbirû mane têketin têkiliyê û paşê sedsala bîsta kurd îja daxilî ev pergala a modern a hîndekariyê bûne. Ji ber pê tu vê nebêjî jî ew meseleyê dibêjim, pêşketina edebiyata devkî wexteke pê ve mixabe li wê derê îja meselên avakirina netewdewleta û dagirkeriyê Ew xeta ji edebiyata devkî ku derbasî edebiyata nivîskî bivî ya derbasî edebiyata modern bivî ya jî avakirina hunera hevçav bibe ew xet tu xwe dikirin. Yanî berê bi mesela Bektî û Mîrtîya de kurd ji aliyê edebiyata devkî de gelekî pêş ketîne lê îja gavan daxilî ji medreseyê dînîn kêm zêde derkeve û daxilîn saziyên modern ê perwerdeyê dibin, li wir jî dagirkerî dikevin navberê û nahêle ev her du alîj rêya pirekî bike hev. Ji ber wê têkiliya me yên nivîsê re nû e. Gorî miletêkin gavat û lêz nêrin ku li heya wan, destpêkê wan, nivîsandina wan em karibêjin ya em çarpiyad herin. Hebe nebe ji ber vê ya Afirandina me yê va qewimîn ev kereste tên hatî serê me jî li gor wê em mesela dibê em şiyana me pêk nehat em ewqasî vana û xweş rave bikin di vî rengê ve têkildar ez dibêjim. Ferzan pirsa te heye gelo? Pirsa min yanî belkî bixwazim yanî tiştekî taybet dixwazim bipirsim yanî motîfek arastî wextê Lokman tu peyvî em bêjin behsa te şerên antîk, mîtolojîk û serdema kevn û modern kir. Orhan Pamuk hat bîra min qirmizi saçli qadin neşaş bin wisa di bîra min de maye. Di wê novelaya xwe de behsa Rustem û Odîpus dike û dibêje mesela Odîpus tedî bavê xwe dikuje, Rustem kurê xwe dikuje. Yanî di çîroka Rustem û ewk de zarok tê kuştin, du ê Odîp û ste bav tê kuştin. Bav tê kuştin, erê. E. Orhan Pamuk dibêje mesela vêya wek em bêje Rojhilat û Rojava dike du qet dibê mesela li Rojava yanî mirov bavê xwe dikujin û li Rojhilat jî bav kurê xwe dikujin. Îcar wisa ji nişka vat bîra min yanî birakujî jî di nav me Kurda de em bêjin yanî em nebêjin Kurd ev du dikujin bira ev du dikujin lê birakujî wek motîfeke vê şerê çiqas zêde derketiye holê wek mînak em bêjin di sobartoya Helîm Yusuf te apê lawik ji rojava diçe başûr ji wir kor vedigere yanî çavê wî û di şerê birakujiyê de li wê derê Alegoriyeke ye û her wekî din navê dîwaneke pêşew neşaşbin birakujî ye. Birakujî herî rastî ye. Bi te tu dixwazî tiştekî li vê yekê zêde bikiyan na? Yanî wiha bibêjim bawer bike ez vêya de quretî nekir ji mesela birakujîye de di edebiyata me de formên çawa heye çavê heye xebatê min vî rengî tune û ez niha na zêde ne serwextim jî ez çi bêjim belkî hinek îqaz bibe Lê belê bira ku jî her netew di herika xwe yê jiyanê de pêk hatî yani ne tenê em ji ber mesela eşîrbûnê derbasbûnê netewbûnê de ji ber em hinekî dereng mane em mesela divê bira ku jî belkî sed û pêncî du sal berê pêk bihata Zemanê mîr tiya de, zemanê beg tiya de. Mîrên rewan duzê gava girt ser mîrên din ser biketa belkî ji bo me îro qedera vî miletî cuda bûya. Lê birakujê me ji ber miletê din mesela Îtalya jî de ev temama heman milet bûne bi dehan çiye dibêjin vê derê navê wan wek lortî mortî her çi dibêjin wan jî nav xwe dişerkirî. Tu lê nêrî li Li îro em cêr bêjin Almanya li Saxonya, Bavyera ew jî wan jî xwe naqaşek e. Ew jî bira ku jî bûye wan hîn bêtir demên nêzîk de gor me. Ev pêvajoya xwe qedandî. Yanî divê bimeşe. Di vê di birakujiyê de jî em dereng mane. Em dereng mane ev rastiyek yanî te dî Mîrê Kor rê rewand zî gelek gava vêya weke Ji aliyê dîrokî ve tê wek divê ajot ser wê mîrtiya kurd e, ajot ser wê mîrtiyê kurd e. Belkî hewceyî pê hebûyê. Yanî Osmanlî gava tu dîroka nêri, mesela gorî dîroka tirkan ez bivêjim, gelek ew bektiyev derdora xwe tê weke tirk pênase dikin. Lê Osmanlî tev wek daqurtandî daqurtandî pê mezin bûyî, taye taye ji xwe re împaratoriyek ava kirî. Lê weke aştî li cem hev jiyana mîrtiya di herka dîrokê de bi esasê xwe ne tiştekî rast bûye. Şerdê îro de em dê nêr ji bo netewebûnê, ji bo namiletbûnê birakujî hewce ya ku îşa birakujî mesela wê de gihanina edebiyatê de Wek migava din jî got, yanî xwendin û lêkolînkê lêkolînên min tematîk li ser vê hatin û ez çi bê ji me hinekî berhewa be lewra ez zêde şîrove nekim li ser vê. Saeta te xweş spas dikim. Belkî dikarim belkî pirsek yek ji dawiyên bipirsim ji te. Mesela Lokman em li romanên kurdî dinêrin ez ê fikra te meraq dikim Mesela renkvedana şer li romanên Kurdî çawa ne? Mesela te pirsa e, bersîva te de got yanî şer li ser hemû tebeqa û çînên civakê têsîrdar e. Ne tenê tebaq insana lê li mekana, zemanê, ekolojiyê Ser her tiştê têsîrdar e. Lê gava em li romanên, hin romanan berhemên edebî dinêrin, tenê hin motîfên şervanan yan jî partiya dinêrin. Gava şer tarîf dikin yan jî têsîrên şerê. E, tu sedemên wî çi ne? Em çima nikarin heta niha yan jî eger e, mînakên din jî hebe e, şerî wekî tiştekî gelemperî û li ser hemû tebaka û çînên civakê e, tiştekî tesîrdar e, tarîf nekiriye sedemê wî çi ne? Ez vêya bêjim, gava din mintiqa kir, min got ti dî ev mesela edebiyata şer yên. Edebiyata şer ne ez dibêjim eniyê de wî alî bera wî alî de du leşkerê filat leşkerek ew qasî bîya wî bûyê şervanekî bîya wî gerîlekî bi vî rengî hebûyî ne bûya. Şer li civakê guherînek çawa, tesîrek çawa, rengbedaneke çawa dayê Mirov keribû vêya bilefsî ji ber wî awê dibû min got em ne wek etîk ne wek estetîk em kêrî vêya nehatine. Di vê meselê de ez vêya bibêjim îro gelek tedî weke romanên şer karib pênase bikin weke çi bêjim Ma şer re dek stiyê romaneke navdar ya jî li çolên Tataran Zatî. Weke edebiyata şer mirov bikare pêna ser bike lê zêde qala şer nake ew pênc wana kuştin bîst wana kuştin wana girt ser wê eniyê wana girt ser wê eniyê wan ew qas tarûma kirin ya wî nabêjin di van de yek carna tu dê nêrin derûniya takekes, guherînên ya jîn guherînên sosyolojîk ê civakî di fona xwe dibêjin. Şer di wan de tenê fon in. Lê ême weke nûçegîhanekî şer pênase dikin. Ji aliyê estetîkî ve ji têkçûna wê ev e ez dibêjim. Yanî şer di civakê de guherîneke çawa da. Bi giyana takekes de ya jî derûniya wî de guherîneke çawa da em bi mesela bikarîna vê ya de em ne serketinî yek dibêjin ji Sartre pirsiye gotiye li ser şoreşa Fransayê çi difikire? Dibêjin bersîva wî gotî ji bo ez bersîvê bersîva vê ya bidim hîn zû ye. Yanî navbera Sartre û şoreşa Fransayê du sed sal heye Lê gotî zûyê lê ê me em gelek kes hîn tu lê nêr toz û dûmana şer hîn çek sincîrî ne sar nebûne hên bêhna barûdê tê em romana dinivîsînin li ser wê çikî hîn ew pêvajo neqediyayê di wê encama wê pêvajoyê de ew ê çi biqewime ew ê çawa guherîne çêvê bi min li bi yek ji ber bayê populîzmê û didu jî ez bilezînim, biqedînim nivîsandina edebiyatê me dibin ber vê xetereyê. Yanî hinekî hinekî danisile, hinekî zelal bibe û mirov li gor wê bi çavekî hunermendî li civakê binêre. Ev Asemîne Kobanî, Kobanî li civaka me de çi guherî? Bandoreke çawa li civaka me çû? Anca xes kar bêjim ji bo zelalbûna vê ya deh salê de mirov kade bigere. Pêvaj, Kobanî mînak hîn pêvajoyê ye, şerê rojava hîn pêvajoya wê dewam e. Bi vî awayî mirov benda zelalbûna wê bisekine, encamê çawa bibe, di encama vê qewimînê de, vê kerasetê de yan jî di vê Vê şerî de guherîneke çawa pêk bê, ew ê çi derkeve holê, bibîne û paşê tehlîl bike û vêzê ji ser vê ya binivîsîn ew ê hîn baş dibe. Di nava toz dumanê de çi derkeve ew ê zêde ne baş be. Saet xweş mamoste. Saet jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin, Guhek li me, guhek li dinê bi.